Abusua mu obi biako a waba akenka Asɛm TV so, yɛbɛsrɛ yɛn nuanom Asantefoɔ ne yɛn nuanom bloggers a mowɔ app yi so. Me deɛ, deɛ mɛsrɛ nso sɛ ɛyɛ ne sɛ obi nya akwanya na sɛ ɔbɛka biribi a yɛbɛsrɛ sɛ wɔma no nyɛ deɛ ɛbɛboa Asanteman ne bɛpromotu Asante Bcause Asante no ayɛ ne mu no, adeɛ kye adeɛ sa nyinaa no, Asante no kwa na ɛkɔ n'anim. Asante no ɛrenyini wɔ biribiara mu. Yɛn nneyɛɛ, yɛn amammerɛ ne yɛn kasaa mu no, Asante no ɛrenyini. Saa na me mehu no. Ɛna ɛyɛ nokorɛ nso sɛ ɛrenyini. Nti sɛ yɛbɛsua wɔ bi, firi baabi ɔɔka na ebi ama no atie Asante nti yɛnso yɛnturo no back na yɛnso yɛnka yɛn adwene na yɛnka deɛ yɛpɛ nkyerɛ no no deɛ mɛsrɛ sɛ yɛntwa saa asɛm no so ne nuanom bloggers a mowɔ app yi so no yɛbɛsrɛ sɛ yɛnya akwanya no a na sɛ yɛkasa fa Asante ho nko adeɛ a ɛne yɛmpromoto Asante no mu na yɛnyae wo mu maka no asɛm ma wo but woyɛ dɛ yaa a asante deɛ ɛyɛ asante biribiara no ade bɛti asesa asante ɛna biribiara no ade bɛtumi ɛde atɔ asante asante ɛyɛ asante asante firi tete ɛna ɛwɔ hɔ bɛsi nnɛ Nti Asante no deɛ, di anim ara ne Asante. Na mmom no, sɛ yɛka sɛ yɛdi akyire sɛ obi reka, obi redi Asante atem nti no, yɛnkɔ respond to to n'asɛm a ɔka a, anhwɛ a na yɛakɔdi fɔ wɔ baabi. Fɔ no a yɛkɔdi no nkyerɛ sɛ yɛbɛ eh, ka sɛ yɛbɛsɔre agyina Asante akyi no na manya adi fɔ, na mmom no, yɛasesa bi. ɔbadamfoɔ mpo, sɛ ɔmia n'ano a, anaa ɔka n'ano tom a, yɛbu no nyansani. Te sɛ wo ne obi reyɛ adeɛ na ɔbɛkasa bebree na woamfie no no, ɛno no mmom kyerɛ sɛ woyɛ badwemma anaasɛ w'adwene mu dɔ sen nnipa no. Ɛnyɛ asɛm biara na ɛsɛ sɛ yɛsɔ so. ɛnyɛ biribiara na ɛsɛ yɛdi akyire as Asante no. Obi gyina ne baabi na ɔbɛka deɛ ɔbɛka biara, mɛsrɛ sɛ mama ne nka. Na mmom no, sɛ yɛnya akwanya no a, ɛdɛ yɛn promote Asante a yɛnim. Because Asante no, ɛno ara na yɛnim, yɛnim biribiara ka Asante. Nti yɛnya akwanya biara, mɛsrɛ me nuanom bloggers, yɛ a mokasa. Mɛsrɛ sɛ mom yɛnka deɛ ɛbɛboa Asante de anyan afoforɔ deɛ ɛma wɔn no monka deɛ mopɛ and mede saa dwatoɔ bɛsie wura Naaseetu Ɔpemsoɔ, Kurowura Nana yɛbɔ wo din a yɛn yɛn mu so. Sɛbi ɔkaa sɛ, Nana wohyɛɛ sɛ ɛ? Sɛbi Nana ɛɛkɔ akuraa no, enti ma obiaa mpue ɛyɛ Yawada anadwo no. Ampa, ɔmanfoɔ de ɔsi ɛyɛ ɔyɔ. Yɛampue. Even anaa ɛmpo no, obi a sɛbi n'adwene nyɛ anaa bɔdamfoɔ mpo. te saa kasa no ase wɔ aber a ɔammpue. Ɛkyerɛ sɛ kasa a ɔbɛka no na na Yewura tumi wɔ mu, na ɛyɛ adwuma wɔ Asante, mpo Ghana nyina ɛyɛ adwuma. Nti yɛbɛsrɛ sɛ kasa kyerɛ wo manfoɔ na ntɔ yasom, na sɛ wobɛnya prafɔm, platform bi a obiara bɛnya biara nso ɔbɛka biribi afa Asante ho a, ɛnyɛ deɛ ɛde Asante mpuntuo bɛba. ne deɛ ɛbɛpagya Asante na ɛnyɛ sɛ yɛrekɔko ama Asante. Ɔko no deɛ, Nana, woako wo ko awie dada. Woako wo ko agye Asanteman asi hɔ awie. Ɔko foforɔ biara nni hɔ biom a yɛrebɛko. Yɛne mmere mu deɛ na ɛwɔ hɔ no deɛ ɛyɛ kasa, ɛnyɛ ɔko. Enti nyɛ afei na obi bɛko agye Asantema asi hɔ. Asantema no deɛ, Nana, wɔasan te. Yɛwɔ hɔ firi tete. Yɛ a yɛnim. Mennuru baabiara deɛ, but made too Asante sɛ Asante no, ɛyɛ Asante dada. Enti nyɛ afei na obi nya akwanya a ɔrebɛko agye Asante asi hɔ. Na mmom no, yɛnyɛ deɛ ɛbɛbɔ Asante no a Nana wagye asi hɔ dada no, yɛnyɛ deɛ ɛbɛbɔ ho ban. Sɛ yɛnya ntɔkwa bi sɛ yɛbɛko a, ɛyɛ ntɔkwa a yɛreko de abɔ Asante no ho ban, ɛnyɛ ntɔkwa a afei na yɛde rebɛgye Asante no asi hɔ. Nnɛ kasaa ntwie meyɛ ama no ahyɛ obi, meyɛ na ahaw obi no, mɛsrɛ yɛn nuanom bloggers, mesrɛ, mom yɛnnyae. mom yɛnyae ne yɛnni efie asɛm na yɛndi efie asɛm yɛwɔ asɛm biara papa biara bɛka a yɛnka deɛ bɛpromotu yɛ asante a yɛnim no ɛnyɛ asɛm a ɛde manso bɛba afa ne afa ntam because ɔman mu no asante no yɛn nyinaa yɛte ɔman mu baabi a ɔbɛkɔ biara no bɛhu asante wɔ hɔ mpo de akɔ ara tra aduru Amanɔne no n'asefoɔ. Baabiara nni hɔnom a bɛkɔ a wɔnhunu Asanteni. Ɛkyerɛ sɛ Asante no, ɛyɛ ɔman. Na mmom no, sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛnya asomdwoe no, ma yɛnkɔka obi. Mpo obi bɛka wo a, mɛsrɛ sɛ nka ma yɛmfii, nyɛ nyɛ deɛ ɛbɛboa Asante.